افتاں دے پیارے پیارے انجوائمنٹ رات وڑا سپیشل پرسن اپنا سلیم کھوکھے والا ویندا پہ موٹر سائیکل دے موٹر سائیکل دے موٹر بائک دے یعنی کہ چھوٹا جا ٹریول کرن ایتھے ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بال کھیڑ دے کھڑے ہیں خوبصورت جی مکائیاں تے خوبصورت جی گندلاں دے ساگ آئے آئے آئے تے کر دیا بنا خوبصورت جیاں بٹھا جنوں بٹھا آدھے اینوں آدھے بٹھا سیلا پکیں دا پہ فل مزے دار روٹین دے وچ روٹین وائز جیویں اٹا پک دیاں اویں ہی پک دیاں نہیں میں تے میرا یار بوٹا میں نے پہ چھوٹا جا کام ہے ساکو ساڑے چوک تے اتے چوک تے چل کے کام بھی کرے نے تے تاکو نال دکھے سو بھی سے سانو کیا کام ہے لیکن سرپرائز ہے ڈسنا نہیں راونا تو ویڈیو دے نال نال ویڈیو سکیپ نہیں کرنی بوٹا میرا یار اج ہونڈے تے چڑھائی ودے تے اچا بڑا ودے اللہ خیر کرے

ٹھیک ہے سنگت میرا یار بوٹم نے ایری سستی سستی نال سٹارٹ کیتا لیکن چلو کوئی گل نہیں مال بھی اگا ولاگ تھی سی دھماکے دار تے تساں رامنا ساڈے نال نال کیوں کہ ویڈیو سکپ نہیں کرنی اج دے ولاگ دے وچ اساں ویندے پے ٹریولنگ دے ٹریولنگ دے ویندے پے توں چل کے ماحول بھی ڈکے سو اگا دا اور پیارا جا جو بھی ہو سی توں اج دا میں دا ولاگ توں مزہ آ کیونکہ اساں کوئی چیز ایسی خاص گنن ویندے پے پردیسی ساڈے بھرا جتنے بھی سنگت ساڈی رہدی پئی ہے نا ساڈا چھوٹا بھائی پردیس ہوندا ہے نا تے او ٹیلر ماسٹر ہن اتھے ہوندے انہاں واسطے اساں سپیشل چیز گھن کے بھیجن کیتے ویندے پئے ہیں تے والا اساں بوٹم تے میں تے میرا یار رلے ویندے پئے ہیں اسے گالو سپیشل چیز گھن سو گھن کے تے وقت ہم دکھے سو بھی صحیح دے گا ماحول بھی بنے سو پیارا جیاں ہر سائٹاں دے ساگ بیجا ہے فل ماحول ہے سورج بھی غروب ہوندا پی ہے تے بڑا پیارا پیارا ویو آندا پیا تے میں اگے والا اساں ہو ٹریولنگ دے تے ولاگ نہ بناؤں تا مزہ نہیں آندا والا تساں آپ سیانے ہوئے نا کیونکہ ساڑی سنگت ساتھ ہی ویسا تھوڑی بغیر تنخواہ دی تھوڑے اساں نوکر اوکے تے وطن پتہ کہ تھوڑے نوکر جڑے نا تھوڑے ولاگ لازمی ڈکھے سن ہر حال اچ تے وقت اساں میں نکلے سے باہر تے میں اگے ساڑے یار بوٹم نو ولاگ بھی تھی ویسی تے اساں اپنا کام بھی کارا سو اس سائڈ دے ماشاءاللہ ٹریکٹر لگا ہوئے وہ فل محول اچ اپنا لیزر کریں دا بنے لیزر تے کوئی گال نی لگا رہوے ٹریکٹر تے اپ ماشاءاللہ ایویں خوبصورت جیاں وادیاں تے خوبصورت جے گلاب دے پھول اوے پھول کی رکھے ہیں وہ چلو اے کلو کلو سٹاپ سٹاپ سٹاپ سٹاپ یار کیا کر رہا تھا یار ابھی آپ نقصان کرتے ہیں باقی سنگا ساتھ ہی میں نال دھماکہ رکھے سو تے چل دے پہ اپنی منزل دی طرف پیاری جائی دی بلاک بنا

باقی خوبصورت جی ماحول دی سینری ہے تے خوبصورت جی پیارا پیارا ویو ہے اساں ماشاءاللہ ہندے وچوں کراس تھیندے ویندے پے ہیں تے تانوں چل کے اگاں دا وزٹ وی کریسوں ماحول وی ڈیکھیسوں چوک تے کیا نظام ہے تے چوک تے کیا نظام نہیں تے باقی پردیسی بھراواں نوں ساڈا لو یو ٹو ہو گیا ڈھیر سارا سارے سرائیکی وسیب دی طرفوں اور جتنی بھی سنگت ساتھ ساڈا چینل ڈیدی پئی لائک سبسکرائب فالو شیئر کرنا بھولنا نہیں فیس بک پیج کو بھی فالو کریسو محبتاں ونڈیسو تے باقی چلدے ہیں ہن توڑ چال کے تانوں اگاں وال ماحول ڈیکھیسوں ٹھیک ہے سنگت آکھسو کہ بھئی یکا سیری کھا دی ونن توڑ پہنچ چو دکھا دکھاؤ تے ہن ماشاءاللہ چل کے تانوں توڑ پہنچ کے دکھے سوں سنگت چوک تے پہنچ جائے سے پہلا ایندا دیدار تھا سا کو ٹرالے دا کھاد لڑ گیا ہو آیا ہوئے تے ماشاءاللہ مزدور بھرا لین دے پین یہ ہے اپنا چوک لیکن حالی چوک تو صحیح سے پیچھا او دور دراز تک نظر دا پے لیکن چلو کوئی گال نہیں ہاں سنگت آج نالے ہے بھی جمعہ جمعہ تو مبارک کانوں ڈھیر ڈھیر مبارک ہوں میں میرے کہلے چوک تے دکانہ کھلیاں ہین کے بند ہین آ تا گئے سے باقی اللہ بہتری کرے سی بلکل بلکل ہیں او ایڈے ایڈے اساں ویور اپنی جگہ تے آ گئے سے پیاری جی لوکیشن دے اذان ہی ماشاءاللہ آندی پئی ہے حلوہ کھاندے وے داؤ سات بسم اللہ رس گلے گلاب جامن ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے ویور چیک کرو اے پردیسی براواں دا تحفہ ہے لیول پرسل کر لیں

ایندے وچ کوئی فرق فرق نی آیا۔ کی فرق آئے ووٹاں وچ؟ آئے کوئ نہ۔ ووٹاں واسطے فرق کچھ وی نی آیا چوک وچ۔ چوک وچ اوہو ماحول ہئی۔ تے اساں اتھوں صرف اپݨا مٹھائی دا ݙبہ چاوݨ آیا سے ویور او ساݙا یار بلو پیک کریندا پئے۔ اے حلوہ تازہ بݨایا ہئی تے ہو ڳیا ہئی پیک۔ ٹھیک ہئی سنگت۔ تے باقی ہݨ تساں رہو تے اساں پیٹ پوجا کرینے ول تہاݙے نال ملدے ہیں۔

ایور چوک تے ساڈا ایہو کچھ کم ہے کم کیتے اساں کر مٹھائی اے میرا یار بوٹم کول ہے اساں اپنی کھاون دی وی گھن کیتی ہے او ساڈی تے میں تے میڈا یار بوٹم بلا نکلدے پئے آں واپسی ٹھیک ہے چوک تے رونقاں اوہے کچھ ہن جیڑھیاں پہلے ہن۔ اگو ویور ٹرالی آلا ویندا پئے لکڑاں لڈی ویندے تے او نہ کیتی بیڑا غرق ویندے ہر چیز دا او سامنے ویندا پئے ول میں تے میڈا یار بوٹم ہولے ہولے ویندے پئے ایں گالوں۔ بیبر یہ نا استاد لیزر کریں دا ہوندے لیزر لیزر ہی کو آتے ہیں ماشاءاللہ اساں واپسی دی طرف ہیں سورج غروب ہوندا پے تے اس سائیڈ دے اساں کیمرہ کرے نے تے ساڈا چہرہ ہی میں آندے لال سورج لیکن چلو کوئی گال نہیں باقی تساں راسو ساڈے نال نال ویڈیو سکپ نہیں کرنی اج دا ولاگ انٹرسٹنگ کرن والا ہے ماشاءاللہ چوک دو کام کر کے مڑے آندے سے کو ساگ تے گندلاں دا موسم آ گئے مکھن مکائی تے مکائی دیاں روٹیاں وی آئی پی سرائیکی دا نظام تے سرائیکی دا ماحول ٹھیک ہے باقی ہن چلدے ہیں پیاری جی لوکیشن تے چل کے تانوں اتھے ماحول ڈیکھے سو گا خوبصورت جی اول ہاں بلا کو بی ایک آندا پہ ابوڈا میندے کول بچنے آپاں اے کام چھکی آندے ہیں ساڑا کریسی کیا پتہ نہیں ایسا کنڈے دے وچ واڑا ہے سا کوئی کنڈے لے ودے آپاں کنڈے واڑا ہے سے سنگت ایویں دی جا تے آ گیا سے بڑا پیارا وی آئی پی بند کرو یار بند کرو بند کرو ماحول تے آ گیا سے پیاری جی جگہ تے پیاری جی لوکیشن تے اس سائڈ تو مکی ہے اس سائڈ تے دھانج بیجا ہے اس سائڈ تے کپا ہے پیپلاں دی ککراں دی چھاں تلے کھڑ کے تے بڑا خوبصورت جے پھولاں دے ویو آندے پین تے برفی کھاندے وے تاں آؤ ساتھ بسم اللہ نئیں تاں اساں کھاندے پئیں کلے کلے اعتراض نہ ہوے سارے تے ٹھیک ہے مزہ آ گیا سارے پردیسی بھی رائی کھاسن اساں نال کھاس بوڑن تو کھا دیے ہلو

باقی ویور کمنٹ کر کے دسا تو کو ساڑا آج دا ویلاگ کیسا لگے ماشاءاللہ چوک تے گئے ہیں مٹھائی چاتی ہے میں بھی تے میرے یار بوٹاں بھی کھادی بھی ہے تے چاتی بھی ہے باقی ہن اللہ بارو خیر چل دے پے ہیں اپنے اپنے گھراں نو تے اگاں ہے کوئی ماحول تو تن چل کے دیکھیں نے بیا بھی پیارا جیاں تن ویلاگ سیر کرویندے ودیاں گاؤں ساڑے دی چھوٹی جی مسجد ہے تے کلی جا تے بڑی پیاری بنی ہوئی ہے سبحان اللہ باقی رونکاں برحال رہا میں علاقے دیاں ساڑے دیاں علاقہ ساڑا ماشاءاللہ ہستا دے وزدہ رہا اوکے بوٹم باقی رہا سو نال نال ویڈیو سکیپ نہ کرے سو چال کے تن وگاں دا بھی ویزٹ کروے سو پیارا پیارا خال سورج جیاں اے ہے اپنا گاؤں گاؤں دیا ثقافت تے گاؤں دے پیارے پیارے ماحول تے بیوٹیفل کلچر تے چھوٹے چھوٹے ماحول دے پیاریاں پیاریاں خوشیاں اصا بیور اپنے ماشاء اللہ کھوکے تے پہنچایا سے تے ٹرالا مڑدا پہ چیک کرو

تے اگاں ہن ویندا پے ساڈے گاؤں وچ بلے کرے جی کھاد ساری ایک ماحول بنے سی ایسا ماشاءاللہ اپنے چوک کھوکے دے آ گیا سی اللہ پر خیر سورج وی سائڈ تے غروب تھیندا پے ساڈے چھوٹے ننے منے بال وی آ گئے تے باقی تساں راسو نال نال ویڈیو سکپ کینی کرنی ول وی مزید حالی تانوں اگاں ماحول ہور دکھاونا ہے ویلکم بیک ویور ماشاءاللہ آج ٹو ڈے تھی گیا ویلاگ دے ساڑا ڈوجھا ڈے ہیں کل والا بھی ہک ویلاگ دے ڈوجھا ڈے ہیں تے ماشاءاللہ باہر ہیں تے ستھرا پنجاب فل گرم شرم ہن صفائیاں توں لگے ہوئے ہن اور شہزاد بھائی کول وی لگدے ہوندے یار دوست احباب آئے ہوئے ہن۔ اساں ماشاءاللہ اپنے کھوکھے تے پہنچݨ دی تیاری اچ ہیں تے ولاگ دی میݙی خواہش ہے کہ میں اتھائیں اینڈ کر ݙیواں کیوں کہ ولاگ کل آلا ہے کیوں کہ ولاگ ول زیادہ تھی ونڄ تاں ولا مزہ نئیں آندا ول سنگت ساتھ وی آہدی ہے کہ یار سلیم بھائی کیا کر ݙتے وے ایں ڳالھوں کہ ولاگ دا رزلٹ تہاݙوں پتہ نئیں آندا پیا کہ نئیں آندا پیا کہ میں گرم گرم تھیا ودا تیز تیز ٹردا آیا نا تے پسینہ لے پے تے ہن آواں یار بڑا یار بیٹھے تھے ڈو میں کو آکھیا تے کوئی ولاگ اچ گھنا دے کوئی نہ چلو میں کہ تے باقی میں نال رہا سو ویڈیو سکپ کینی کینی آج دے نال ولاگ کو دے سو اجازت مال دل سوراں دے پیارے پیارے نویں ولاگ نال خوبصورت جے ثقافتاں دے پیارے پیارے سرے کی ماحول دے انجوائمنٹ رہی زندگی باقی

اوکے زندگی باقی تاں ول ولاگ آسی اللہ حافظ۔